Omuri Baru Business Center weba ori kuba nogyenda omu minsi no tuforowinga aha mukutu gwitu gwa YouTube, aha Facebook. Eki ori kuba nokora nikiba kiri eky'amaani. Ijuka ngu mutahi wangye onaku rw'eri izooba nakureetera amakuru g'amaani okuruga omu gombora ya Rutoto. Kandi obwo hati abataka okuruga omu gombora ya Rutoto baine okushemererwa kw'amaani Bwanyima ya gavumenti okugyenda omu maiso n'okubaheereza amaizi marungi, abo bamazire akaire karaingwa bakubonabona aha nshonga y'amaizi marungi kandi kibareetera na n'okuba abooro ahabw'okugira ngu nibashohoza sente nyingi barikutwara abaana baabo omu marwaro hamwe nabo baaba nibaraguza oburwaire bwa typhoid oburikuruga omu maizi mabi. Reka turukyebimwe aha bigambo ei barikuza kutugambira otarugaho. Omuyaga ogu baraabe nibakora, ba contractors abu baraabaheereze nabo bataba nibatukorera nka biriya ebi baakozire aha maizi agaabaire gari Bururuma aha tanka egyo. Ni ky'okureeberaho na Bururuma bonka abantu amaizi tibagaine kandi tanka ebari omu kibuga nana agaabaire nigaiza kunuya nago tanka teriize. Eky'okumanyisa oku baakozire omu ngeri gyagadiba engari naaga ku baraagakore bati, nituba tutaine eki turikukora ki ekitugaaniirwemu. Eky'okumanyisa ba contractors nibo baraganyirwemu abantu batsigare bataine maizi kandi government esente zaayo zifiire busa, esente zaawe, ezangye, ez'omuhi w'emusoro. Mbwenu naninkubiriza munonga munonga bareebuke ngu bagunura amaiso barambura ba contractor, baakora ekintu ekiriyo, twiheho kugira ngu ekintu n'ekya nanka nainga itwe twigura amaizi ahabw'okuba abamwe ba kontrakita nooza kumureeba ota eki ka kyakorwa kubi ati nyowe bakangambira eki. Abu kikukwataho nabu bagaba baagyenzire kituma ba kontrakitaazi ebintu bataabikora gye. Na naitwe aba nibeesiima ngu twafuna amaizi twatandika kandi kugapimira aha bugiiko kandi tube nitushuubira ag'okwizira omu bitanka n'ebidoomora. Abatuura kuruga omu gombora ya Rutoto bwati baine akamwenyo aha matama bwanyima y'okutunga amaizi marungi ab'okumara akaire karaingwa bakunywa ebyagaana.
Ab'okuteekateekaho na munonga disiturikiti yaitu ya Rubirizi, abakuru baitu abariyo nka LC five agu banshongoreire, ningaruka nsiima na LC three ahabw'okureeba ngu afiireyo munonga yaatushakirayo Ahabw'okuba haine purojekiti obu erikuba neeza kuza omu mwanya, kwonka ahabw'okugira ngu tukaronda kurungi abeebembezi baturobingira, oshanga purojekiti yaija, naitwe yaatuhikaho, naitwe twabaasa kuganyirwamu. Mwebare munonga. Kutwijuka ahabw'okuba twaba twine ebizibu bingi, abaana baitu twine enshozi nyingi, twineyo purojekiti y'okuhinga kwonka tutaine, twine ekizibu ky'amaizi. Mbwenu nitusiima disiturikiti kutwijuka ekatuheereza amaizi. Twine nka Kantungu Twine kyanika kuri aha mutwe, entambura kuruga ya abaana kuka kuza aha mugyera kutaha amaizi aha nyanja, twine ebizibu bya kugira ngu na nayikondo zaitu nizifa kwonka twaba twine amaizi aga aga rwecunda aga taapu nigatuhwera tigakakukira kuburabura. Chairman w'entebe ya Kasatu nagira ngu abataka beye batuura baine okubonabona ahabw'ensonga y'eibura ry'amaizi ahabw'okugira ngu batuura bataine maizi kandi osanga bakozesa sente nyingi baaba nibaza kutaha amaizi aha nyanja eya Rutoto. Abasingamu munonga abakabaasa kukibara nk'edoomora, omuntu omwe tari owe famire okukozesa edoomora emwe y'amaizi. Ekikye munonga Edom yo erimu abantu bataano especially girls noshanga family nekozesa more than four jericans hati waza kukibara ejerican ina kuzitamu enkumi ina omuntu tari savinga kwonka gaba gahikire hihi nangwa edomora nobu yakugigura bibiri ninga akagigura kikumi noreba ngu wayiha aha nkumi ina naba nasigaza balance abantu nibateeba ku savinga institutions zihikwa kuganyirwamu ahaka abaana baitu abamwe babaire nibazwaho kuza kushuuma kwenda amaizi kwonka hati baba nibagatahira hihi. Nikiza kuyamba aha ntunguka. Chairman w'entebe ya kataano agu basongoriire Sylvester abaingi bakumanya nka Magufuli naagira ngu kyakubaire kiri kirungi abantu bakunda purojekiti ya gavumenti okusinga okugiteekamu eby'obutegyeki. Kyr Ramadhan, Rubirizi News Centre. Turi kwandisa ekigambo ky'obworo. Nka eki omukyaro omwe yaanagamba aha, obwire bwingi nibusiisirwa aha kuza kuronda amaizi. Omu bicweka bimwe na bimwe, abantu nibatambura kilomitazi and kilomitazi. Omuntu owaagiire omu kasheshe takagizire ata? Takagarukire. Hati obwire obu wakubaire nookora omu musiri gwawe, oryahakora ondi amagira ki? So enteekateeka gavumenti egire ngu hati amaizi yaagakuhitsire haihi, aka akaire aku waaza kukushiisha oriya otegyereize, mutaire layini aha nanka, aha naikondo emwe omu parishi yoona, hati ako nooza kukeejunisa omu kurwanisa obworo, obaase kureba ngu waagira entuura nungi. Eki tikikasingiire kusa kuheereza abantu baingi omu nshozi amaizi. Sikiimu zaitu eziriho tizikubaasa kuheereza amaizi. Ahansi ninga eki barikweta ahaiguru ninga shi high raised areas. Abantu abo babaire bataine maizi kandi batwara obwire buraingwa baaruga nk'aha mirimo yaabo okuza kuteeka kyamushana, baihamu nana oburwaire ahabw'okumara obwire buraingwa bataine eki bataire omunda ahabw'okugyezaho kuronda amaizi. Nangwa n'amaizi agu barikuza kuronda obumwe oshanga gataboneire gari ag'ebidiba. Mbwenu nyine amatsiko kugira ngu ago amaizi. Agu turikuza kubahereza nigaza kuba gari amaizi agari treated, agari amaizi agacebeirwe kandi gakaceberwa okuza kutongoza egi puroguramu gakatwarwa omu bugorobi eyi bakutesitingire amaizi goona ag'eihanga. Amaizi garabamu kugira ngu amaizi gaboneire nigabaasa kunyibwa abantu ninga eki barikweta potable water.
Bo abantu babireba nk'ebya gavumenti babinegeijura nk'amaizi aga agu turikukora, purezidenti tarije akaza kutaho amaizi ago. nangwa na nyowe amu agu ntaratahe nitugakora ahabw'oburungi bw'abantu. Mbwenu eki naabaire ninshaba n'okugira ngu twihe politics omu projects ezi, tumanye ngu gavumenti yaatuha obuheereza kandi yaatugabira aha. Omuntu ku akugabira ente twara agume naagiriisa, twara agume naagyeshera. Mbwenu n'eyi okuba nk'eishomero, n'eyi gwokuba oruguudo, n'eyi gwokuba amaizi, n'eyi gwokuba eirwariro n'ebintu byaitu twege kumanya ngu n'ebya ownership, eki turikweta ownership.